okay guys le part 2 because ni tirhisa um eh, lexa ku recorda i gama i xi tsema i dash monodu lana so okay ta continua re ta vita swa ku leyi i parta doge leyi i parta doge so ni mi byelile guys swa ku market u endla yini u ya henhla hi ntamu u gama u endla yini u gama u u ehlanyana hi ndlela leyi so obvious hi expecte swa ku market u ta fika kun'wana ka tindhawu leti and then u sungula ku endla yini u sungula ku ku ya henhla leyi i, i weekly i monthly time frame just no lava ku komba swa ku mafambelo ya makete guys ma famba kambirhi ku na impulse correction impulse correction hambi hi kha hi ya henhla ku na ku makete u endla yini u vuya loko u ya hansi u vuya so correction u vuya correction u vuya correction u vuya correction

so ka mafambelo lawa ya doji lawa ya u doji maketi wu famba hi tindlela timbirhi ku na laha u phuxaka ya henhla u gama u vuya u endla yini u correctara u famba u ya henhla u vuya u correctara so na la ka lowu u ya hansi u gama u endla yini u ya henhla na u correctara u ya hansi na u correctara u ya hansi na u correctara so hi ta ku leyi break of structure i dlaye a uh, structura i dlaye structura na lana so i hope ma swi twisisa guys na tshemba ku u le ku swi twisiseni okay ma ni mi endlela ti-example tin'wani ka makete un'wanyana so hambi yo pfulala ka ka weekly la ya ta kota ku swi vona kahle so wa swi vona swa ku makete lowu xa ku sungula swi lava swi twisisa swa ku makete lowu u ya kwini u ya hansi kumbe ya henhla loko makete ya hansi wa swi tiva swa ku okay ni lava ku makete u endla yini ni lava ku makete ya hansi so u ku i u ya hansi u ku i u ya hansi u ku i so xi xa ku sungula loko pfula a a meta trader ya wena kumbe trading view ya wena swi lava u ti vutisa xi xa ku sungula swa ku kahle kahle makete lowu ya kwini u ya hansi kumbe ya henhla bi baka leyi ni ya loko market ya hansi market u famba njhani u va strong u gamu correctara u va strong u gamu correctara u va strong u gamu correctara loko market ya henhla bi baka leyini u famba strong u gamu henhla famba strong u gamu henhla famba strong u gamu henhla so swi lava swi twisisa guys swi lava swi twisisa so wa vona ka market lowu ka market lowu loko u langutisile wa swi vona swa ku okay market lowu u ya hansi lowu loko market wu ya hansi hi lava ku va yini hi lava ku va vaxavisi because hi landzelela la market wu fambaka kona so okay loko swi ri so wa swi vona leswaku laha market lowu endleni u be wu ya strong u gama endla yini wa wu vona leswaku mafambelo ya wona a wa ha a wa ha vi strong so wu famba na wu na wu kama un'wana u kuma swa ku xa henhla xa hansi xa henhla nyana xa hansi so leyi correction leyi u nga bayiziseki wena hambi u endla yini ya hansi u endla u lava ku bayizisa vanhu wena tshama u swi tiva swa ku okay loko makete u endla so u ta gamu u ya hansi u ya henhla u ya hansi mara mina ni yimele ku makete u fika kwini la ka supply zone ya wena u ta kota ku endla yini u ta khoma a ku famba loko a ka strong ma swi twisisa ni ri guys i hope mi le ku swi twisiseni u swi yingela kahle swi yingeli kahle guys and then u swi vona loko ku va na break of structure la wa vona swa nkama lowu makete u nga ya hansi u gama u endla yini u ya henhla u gama se u tala ka ka ka ka ka ka zone nyana leyi and then u gama u ya hansi loko ya hansi u endleni u breaker structure u gama se xi endla yini xi langise kahle xi famba ya hansi famba ya hansi famba xi vuya kwini la ka ka ka ka demand zone ka supply zone leyi sorry this supply zone and then igama yendla yini iyehla mara ayidlayanga xituruturu laha ayidlayanga so igama yendla yini igama iyehla and wa vona mahehlelo ya kona swa ku a hi liya ya strong wa vona swa ku a hi yona ya strong igama yi tlhe ya henhla igama se igama se yi nyiketa nenge wa straight wa vona lowu swa ku famba straight so so loko hi heta ku famba straight u game endla yini u game u ya u endla nga ta ku ya henhla u ya hansi so leyi leyi a ni mi byela swa ku leyi hi liya ku ya masayitini le guys hi liya ku masayitini so wa yi vona ku ya le ku fambeni ya hansi ya henhla ya henhlanyana ya hansi a wu le ku swi twisiseni so loko hetini gama endlani igama yi nyiketa nenge lowa straight lowu hi lavaka lowu wa ku ya hansi a swi twisisi so sweswi wa vona ku endlani u le ku jikeni nyana hi ndlela leyi so swi ri yimele ku makete u fika nyana kun'wana la u ta kota ku endla yini u ta kota ku ya hansi but because this is a weekly weekly time frame u nga rivali u nga bayiziseki u nga cuvuki ntsena ka week leswi u langutisa ka month leswaku ka n'hweti ku humelela yini so loko u ya ka n'hweti u ta swi vona swaku okay loko ba n'hweti laha hi leya ni mi komba yona laha swaku okay makete u le ku endleni ka yini u ye henhla and then u ya hansi so leswi kombaka swaku laha makete so u fike kona hi expecta swaku yini i kuma nengelo wa ku ya henhla so u nga langutisi ntsena la ka ka ka weekly laha u langisaka monthly uh, weekly daily four hours kambe a yi trade kona laha yo langutisa ntsena la ka ka n'hweti vhiki na masiku yo langutisa ntsena swa ku okay market wu le ku endleni ka yini because eh, eh, swi twisisi kahle a vanhu lava nga na timali emisaveni ti-bank tiyinini hi vona va tradaka ka yini ka monthly weekly daily hina va ku ncengancenga hi hina laha hi tradaka h four one hour thirty minutes fifteen five or one minutes ma ma swi twisisa guys so loko fika laha u nga langutisa ni usifoni swa ni kombi ka week leswaku leyi u nenge lowu nga ya henhla and then hi expecta swa ku market u ya henhla nyana kambe loko u fika laha swi nga endleka market u yehla nyana u gama u endla yini u gama u ya henhla because adirhasawu ya ya ya vanhu lava nga na mali la va le endleni va le ku xaveni ta kuma ku hi vona va nga fika va xava laha so va expecta swa ku market u ya henhla ta kota ku dlaya point leli and then hi koho se makete u nga ta tlhela u vuya and then u njalo njalo guys i hope mi le ku swi twisiseni mi le ku swi twisiseni so laha ka parta leyi ya ku sungula ni nga video leyi ni nga endla ya ku sungula na parta leyi ya u na parta leyi ya doji ni komba ntsena mafambele ya makete i'm just showing you how the market moves ni komba ku market wu famba kanjhani so swi lava u swi twisisa ho ni endla example ya gamu ni teka yin'wana na yin'wana hambi no kheta eh, nzd jpy so okay let me choose just a hambi ko va deni okay so all right so ma yi vona la ka nzd jpy guys hi endle kahle wa yi vona swa ku yi le ku endleni ka yini so this is just a, a, a leya ni mi byela hi yona yaka ya masayitini so loko makete ya masayitini so guys uh, u nga trader but it's risky u nga trader but its risk because a hi se swi tiva swa ku market kahle kahle u la ku ya kwini u la ku ya henhla kumbe u la ku ya hansi but loko u langutisisa kahle wa yi vona swa ku endleni yi telaka demand zone leyi yi gama ya henhla mara loko se yi fika laha a ya ha endlangi swona leswaku ya hansi yi endleni yi tiyele emasayitini so loko swi ri so swi la u yima swa ku market u continua ro ya henhla kumbe u tlhe u vuya la hansi u talaka demand lowu and then u nga teka risk ya ku xava market u ya henhla

okay guys so ma swi vona la ka aud jp ma vona leswaku makete lowu u ya hansi straight and then u endla yini u retracer and then u fike la and then u tlhe u yinikanyana xinyengani la u tlhe u retracer u tlhe u vuya so so this one guys you can see ku ri hi ve na yona phusha ke hansi yi tlhe ya henhla but makete wa ha zanga wa ha va na power ya ku ta dlaya point leli u ya hansi ku gama se u retracer so u le ku endleni yini u le ku fambeni masayitini but i ta vona ku kahlekahle u tibyele yini kumbe u ta henhla kumbe u ta ya hansi so na lawa swi fana swa ku makete u yehle u ya hansi u gama u endla yini u ya henhla so and then u ta la ka point leyi le ni ta ku kombeta ku how to identify um ti-point leti nga ti nga ti nga na possibility ya ku makete u fika ka tona and then kota ku u hehla so mo yi vona la ka daily swa ku nge kumi okay ya ku na la ka so guys swi endleka swa ku market ko laha ka le ya ya weekly ya weekly kumbe monthly u kuma swa ku market ya hansi so a na ha ri na nkarhi wo leha guys so wa swi vona swa ku laha we had this push and then correction and then we had this push breaking of structure and then okay and then wa swi vona la ka point leyi leswaku hi tlhele hi va na